Fil-media tara ħafna stejjer rigward eh, Monte Carmeli. Ħares li bro, I need validation, eh, għandi għandi problem. Mux talla xin antifatku. Tara ħafna stejjer fuq Monte Carmeli, eh, fuq kif il qassam daw id-dormitorji li ma- li mandonx privatezza, daw is-soqfa bil- bil-konkos jider jew biex xorok jidru. Em, l-assessment tiegħek ta' Monte Carmeli, spiex ta' huwa naqa ta' residwu kulturali ta' fejn ħares li issa ħamentari minn żmien Vittorjan jidirli. Ehm, anke kien hemm xi plakka minn għadija mal faċċat Għadem il-plakka, kella tinżel, as island for the insane. Eh. Ma nizlitx għax fista jkun li Heritage Malta ma rridux inizluha, imma naħseb setaw jattuha.

They would look like a relatively comfortable hotel, but it is a mental health hospital. You will have your own privacy, you have your own room, you have a comfortable bed, the colours are calming, Ok. ok, u ma mhuwiex magnolia paint per eżempju, jew xi aħdar li żebgħa ħadra li ħallewha left over ġo xi garaxx u issa ġabulek biex tuża għal ward. Ehm, it is a, it is a tranquil place and it's built for purpose. Għandek l-spazju tijak, għandek forsi television li tista tara l-affarijiet li tkun trid tara inti, mux per eżempju dejjem ikun għaddej fuq l-istess program, jekk inti persuna li taħdem, għal-kem għandek men, jekk jina tħalt depression ok, jew jekk jina tħalt xi problema oħra, forsi xorta rrit nirrispondi l-emails, forsi xorta rrit nżom kuntat mal-familjari tiegħi għaliex mm. m'għandix ikolli mobile fil-2021. Mela. Bat ħafna fili varji. Iwa.
Mela. E nibdew bil- eh, Bil-privatezza. Biex nasib. Ehm, nasib huwa fil li ma badni xiex naqra fuq l-estetika tkellimna. Pero fuq il-privatezza bħalissa.
Ehm, Insemmi dormitorju, le? Probabli hemm id-dormitorju, hemm id-dormitorju. Issa, jekk jiena tħall bi skizofrenija, ġvira nemmen li daw in-nies madwar jew kollha jitkellmu kontri jew kollha huma kontri jew se joqtluni. Jekk jiena tfajtni ġo dormitorju, tħalt l-isptar biex nikkura biex nieħu l-kura, ovvjament qiegħed ma' nies li ma nafhomx. Jekk mhm. poġġejtni six bedded room, ħamsa l-oħra probabbli ma nafhomx. Mhm. Għanħossni sejf hemmhekk x'taħseb. Mhm. Jekk jirat nemmen li daw in-nies huma kontrija u n-nurses ukoll huma komplotti t-tobba wkoll huma kontrija. Kif nista' nafda u nieħu l-kura li għandi bżonn? Ġur probabbli jekk għandi kamra għalija, F'kamra kwieta, ma nqax nisma' l-għajjat ta' ħaddieħor, hemm iktar ċans li ż-żmien indum Mount Carmel jew żmien indum l-isptar ikun iqsar, ikun iktar trankwill, ikun iktar pożittiv u jkun post fejn inkun ħadt it-trattament li għandi bżonn. U kont rajt ukoll dik l-istorja dik it-tfajla. Dik il-mara, yes, yes. Xokkanti ta' daw il- ta' daw il-showers li jisom xaġa ħerġin minn hmm. ma nafx eh, One Floor of the Cuckoo's Nest jew xi ħaġa. Eh, l-isfortunatament semmejt One Floor of the Cuckoo's Nest, naħseb Mount Carmel. Eh, naraw il-film naraw Mount Carmel u simili ħafna, sa nistaw ngħidu ma rridx nbeżżaw in-nies Mount Carmel huwa post fej għanna bżon sptar, għanna bżon l-nisifiqu, imma kif kienu għalu ġvi aħna Naseb taf li hemm li hemm promise hemm budgetary measure li ħajkolna sptar ġdid. Eh, Pero jipreċedi dak il-budget li measure kien hemm kien hemm weda. Fil-fatt meta l-qajna xi dik il-daħda u l-wedit eh, eh, problematiċi. Meta konna l-qajna l-ewwel darba l-Lavin Malta x'sente ilu Konna tkellimna fuq din il-weda li l-gvern sena qabel mhm. kien għamel li ħajinvesti xi 6 miljuni fis-sena għal ħames snin li ġejjin biex Mount Carmel iġibu mhux mhux not fit for double, double negative, not not fit for purpose. Um, state of the art. State of the art. Sewa. Issa, mill-ftit riċerka li għamilt jiena, and eh, by no means eh, am I gonna hack the Da Vinci Code, li sibt huwa li kull ma ntefaq sissa minn suppost 18 miljon ntefaq u miljon mhm. fuq Word minnhom. Infetaħ Word għal-nisa li għandhom problema ta' drogi. Mm. True. Ġifieri minn dak il-pledge. Ma nafux forsi ntnefu ftit fuq is-soqfa u hekk. Ġifieri ma nafx eżatt, ma nafx eżatt in-numri jew kemm intnefaq. Mm, mm, Imma sitt miljuni fis-sena huma sostanzjali. Sostanzjali, naħseb tista' tirranġa mhux ħażin. Eh, ta' ħafna affarijiet.
U jidher li għax qed issemmi words Julian qiegħed għax l-ewwel għamel xi riċerka li hija eh, l-ewwel li hemm xi 15 il-word magħluqa. Ġifieri bħalissa hemm ukoll 15 il-word magħluqa u apparentament hemm xi storja allegatament eh, fej fej intefqa xi miljun biex tiġi refurbished xi word, jalla, mhux l-istess word u DL. U mbagħad skoprew li s-saqaf ehm, kondannat u speċ ta' reġgħu bdew kollox mill-bidu. Ma nafx, ma nafx, tista' jissostanzja din Jista' jkun imma ma nafx, ma nafx imma. Tista' ma naqas trema, u jista' jkun naqra.
Jista' jkun, ma nafx.
Xi mobile day. Ġifieri, mela, għandek il-problema tal-privatezza fil-każ tal-istorja ta' dik il-mara il-problema tad-dinjità. Eżatt.
Li d-dinjità hija naħseb jiena waħda mill-affarijiet li ssejjes fuq is-saħħa mentali. Naħseb hija xi ħaġa waħda nsemmu dejjem il-binja, nsemmu l-binja, imma wkoll ġifieri Hemm id-dinjità fiżika, hemm id-dinjità kif nittrattaw in-nies, ġew hemmhekk jidħol it-training tal-istafu. Sawa.
Ġek inti tħalt hemm ġew. All right. Qed nimpruvjaw imma li jisemmi ċertu affarijiet fuq kif nittrattaw il-pazjenti, ġbiju damu mux second class citizens, nasi għaddina xaħġa importanti ħafna li nżammu għaf moħna li meta naħdmu mal-pazjenti, mhm. Nittrattawhom bħal kieku kienu ħutna, missirietna, omna, u li fil-verità
faċilment jistaw ħunu. Yes, eżat, eżat. Ġo, I think that's a very important point li semmiti u li t-semmi inti, ġu naħseb li it is the basis of all psychiatry. Jek rridu nejnu n-nis, we need to be We need to accept that we're working with people like us. Hmm. U eh, il-prevalenza ta' nis li kollom bżon din ix-xorta ta' kura residenzjali eh, ġejjin eh, l-iktar minn xi social background partikolari jew minn ah, sezzjoni wiesa ta' soċjetà. Ok, hemm sar studju ta' fejn diħlin l-iktar fl-acute wards. Acute wards being?
Għax għandek l-acute u iktar il-chronic in-nies li huma long term. Ġedu short stays li jitlu acute, acute li unwell.
Wieħed għal xiex jidħol, meta meta jidħol f'acute ward. Alright, mela inti tidħol meta għandek suppost severe mental disorder, severe mhm. enough that you are at risk to yourself or others. Mhm. Ġi inti tħalt because things have become so dangerous li ma tistax, ma tistax tiħu l-kura fil-komunità iktar. Għax aħna ġifieri fil-fatt hija xi ħaġa li qiegħda ssir bħalissa u issa ġifieri qed tinbidel, ġifieri da sa ħames snin ilu il-budget kien kważi kollu Mount Carmel based u għandek ftit community clinics. Jo aħna barra CYPS qed jinfetħu community clinics oħrajn għax inti fl-Ewropa l-budget hija Malta fl-Ewropa għandek 97% mill-budget mur għall-komunità. Okay. U 3% tal-hospital base. Jinti tnaqqas il-hospital beds li fil-fat edha s-sir bil-mod Malta ġu minn 400 naqsu għal xi 300 naħseb. Mm-hmm. U tiħu l-kura kemm tista' jkun fil-komunità ħalli inti tkompli bħajtek. Mm-hmm. U jitlu biss in-nies li veru għandhom bżonn u jitlu għal l-iktar żmien għasir li jista' jkun. Ir-raġuni li biex inti tista' tkompli Ma taffettwalekx il-bqija ta' ħajtek. Jekk int għadek għamilt xahar Mount Carmel jew ġo sptar, hemm iktar ċans ħa taffettwa x-xogħol tiegħek, pereżempju. Jekk int għamilt tlett ijiem dħalt, ħadd il-kura u tista' mbagħad tkompli bix-xogħol tiegħek, dawn l-affarijiet ħajjejnu. Mhux hekk.
Però ma nafx jekk għadix tiġri, però fi żmien niftakar pereżempju fi żmien meta nannu tiegħi kien għadu ħaj, eh, kien hemm dan il- eh, dan il-fenomenu fejn mhux biss kienu jkunu nies li kellhom bżonn kura mentali li jmorru Mount Carmel, ma nafx għadix tiġri li kollhom problemi soċjali speċa li dawn ma jistgħux joqogħdu d-dar waħedhom. Mhm. Ehm, però mhux neċessarjament ikollhom psikożi jew xi ħaġa ta' din ix-xorta, sempliċement għadha seħħ il-ħaġa. Probabbli kien kunu onesti, probabbli għadha seħħ ftit li jitlu nies problemi soċjali qed nipprovaw naqsuhom għax din ħaġa ma tgħinx, imint ġifieri aħna tipprova naħdmu fuq il-gatekeeping fil-fatt il-Ministru tas-Saħħa għadu kif qal li ħaj ġvissa palissa għandna 24 hour service għal kull min ikun marit jew jkollu acute problem jista' jmur Mater Dei u hemm psikjatra li jarah. Issa suppost ħa jkollna crisis team, ġi team sħiħ li jista' jara il-pazjenti li ġejjin at any, at any point in time. Allura inti m'intix se jkollok jew ħa jkollok inqas nies b'problemi soċjali m'għandhomx fejn jorqdu li ħa jmorrulek Mount Carmel biex imorru hemmhekk. Hemm ftit li għadhom jitlu joħorġu, iva. Imma qed nipprovaw u hemmhekk fejn tidħol u nużaw l-evidence base u l-practice evidence base, ġifieri inti ddaħħal nies li għandhom mental health problems. So, u għalik, eh, mela qed ngħidu li hawn il-problemi kollha ta' kif qassam l-isptar, il-problemi ta' struttura tal-binja. Ehm, x'għandu jsir? Talaqa?
Mhm. U kif qal il-gvern li għal Covid kien lest jibni sptar f'tlet ijiem, għaw, tlet ġimat, sorry, tlet ġim, forsi iktar tu fast. Mm. F'tlet ġimat, jagħmel temporary hospital issa within, within, within a couple of months, why not? You find a temporary hospital, ġviri barra meta għal asylums, għal asylums, u in the meantime, um, crow ħafna porta cabins fuq fu l-artijiet li kellhom